आहा हा हा कते आनंद लगे छै ठंडा में बुझाई छै एसी के काम करे गाछी केना हो काका बड़ी हवा खाय छै बा अकेले ए गरैया छै रे हाँ ए, तू हमर कते रे ए घरे छलियो घरे मारे गरम लगी तो सोचलिए गाछी में से अभी से घूम के घरे तो तोरा गरम लगबे करतौ घरे जे काल के बास हौ है मार दे ओहन बात केला बजे जा तोरे घर में हो मनुष्य देवा के वास ए कहली हो तो लाई गेलू ना मिर्चाई की आय कोनो खराब बात नहीं कहलू बउआ रे काल के बास ना हो तो अपना मतारी के देखे छी देखे छी तो अपना मतारी के रे तोरा पर किनको ध्यान दे छो सही सही कहे बउआ हम तोर कोनो दुश्मन न छियो किनको ध्यान दे छो से बात कहता हो तू कथी दिया कहै छ हम तोर बाते नहीं समझलियो वे ना तोर मतारी पूरे दिमाग के तोरा हैंग कर देने तो समझ भी के ना अरे ये देखी तो बिलसा बेटा के तोरा से छोट है कि ना है कि ना हाँ है ओकरा शादी बियाह भेले कि ना भेले हाँ आब तोरा आज दिन जे बिततौ तो के बियाह करतौ रे बियाह करी ना जिंदगी ऊ ऐस मौज से जीतौ दू मर दे अभी हम बियाह कलू ए अभी ये शादी बियाह न करतो बूढ़ में करिए होइबो करतो आजकल देखै छी चौदह से पंद्रह साल के लड़का लड़की बियाह कर लेही कनिका विचार कर बौआ तोर मतारी अपने फैशन में चूर रहे जाओ आय अभी जे शादी ब्याह जे नहीं करबे तो काल खनी होबो न करतो विदेश पठा देतो बेसी दिन पर विदेश से आबे तो लड़की मिलतो तेरही बाईस हौ काका बात तू तू सहिए कहै छै लेकिन हमर मतारी बड़ थुथुर है, हमरा नहि कऽ देतौ अभी शादी तऽ जो कोनो मन्दिरमे आ घण्टा बजैहे जे केना ओना कऽ देतौ ओकरा जोरे कही ओकरा थुथुलोजी कर ओकरा धमकी दही तब कि ओहने कऽ देतौ मानि ले शादी बियाह करैके उमेर भऽ गेलौ कते साल भेल तू बीस बाइस सालसँ तऽ कम नहि होतौ बीस बाइस बरसके उमेरमे लोकके सात आठ सालके धिया पुता रहै छै आ अभी तू ओहिना ते अनेरे बौआइ छै बात सोच हम कोनो खराब बात अरे तोर दुश्मन छी हम हम तोरा बढ़िए बात कहबू ना पड़ोसी छे पड़ोसी छे कि ना छे अब उ तोरा सामने के बात भी वही टोला पर के देखी ते बिलसा बेटा के तू के लह पर आती आ देखी ओकरा केते देलकै आ लड़की देखी हीरोइनी से कम है आ उ छोरा अपने किए नहीं तू तो केते हीरो जका लगी छे अभी जे बियाह कर लेबे ना आवे वाला समय में एकदम सेटल भ जाबे तोर मतारी कथी हौ बाप विदेश में रहे जो मतारी के कहे सुने वाला हौ न आ जैसे तोहर परिवार आतू तब ना अपना में मुट्ठी में कर तू सब चीज तो हम माई के कहिएगा तो कहबी न तू बुझतू के ना आ नहीं मानतू ना तो धमकी दिहे सीधे होती तो हम जाए छी माई के जो कहबे कर हाँ, होती ला। जो जो रे सार जो सार के एकरो भड़का दिलिए जो जो सार कम से कम हमरा वजह से दू चार दस आदमी गांव में नहीं बिगड़ल तो हमरा बढ़िए न लगी तीन चार कोई के तो छी सार के बारह तेरह साल में बियाह करा देने भड़का उड़का के यही छोड़ा के लेट भ गेली बुझागे कते रौदा लगै है मन पूरा हता गेल ए डार्लिंग कहाँ गे माल केना अरे हमरा कहै छी गे

तेल वाला नहीं खाई छी देखो ते अथी करे छी हां ए अथी पेट निकल जात लौ तखन का देखी केहन लगे है आइए केहन जबर जाट छी मांगो कने कहले से ल ले लिए अपना कह जे अहाँ केना कह जे यहाँ केना खा जे चांद सब ये चेक कर लिया केहन लगे लेकिन बस सवाद दे हां ये हमहु बुझे छी दुकान पर से लाबे छी देख लिए त ओइ दुआरे ले पछा पछा घूम दुकानदार ला लो बन बना खा ले ले आय हम खैबे उ बने सुन पहले हमर बात कथी कहै छै कह ना हमरा बियाह करा दे आँय? रे समय के गेले गा डेरा बिता के छै हम बियाह करा दी तोरा कत से रे रे, ये बौआ ये यहाँ के तो लाभ ही लगले हवा कहाँ बियाह करबे ए आहा चुप हो। हमरा बियाह करा दे अब जहां से करो रे काकी जनवा ना बस्ती रे ए बीच में ओकरा के नहीं कहे बात हम आइए। तोरा से बात करै छियै रे रे के हो तोरा ये हम दिमाग में भूसा ठुस देलको से कहता पढ़े लिखे के उम्र में तो बियाह करबे या। अपने तो पेटे नहीं पोस सके चाहे कौन मोगी के तू पेट पोस दे जाओ ना बियाह करा दियो अब एतटा में बियाह करत काल के दिन बाल बच्चा भ जैतै तब ई सब के जिम्मा यहाँ लेबै बड बाजी छी अहाँ अच्छा

अखने के बिया करिए हैं इतने उम्र में अखन पढ़बे लिखबे खेलबे कूदबे के बिया करबे तू हम नहीं जाने छी कुछ हमरा बियाह करा दे त करा दे नहीं करा दू भाग ये सब नहीं करा देबी नहीं नहीं करा देबी तू नहीं ले हम जाय छियो देख ले बुढ़िया ठीक न हो तू ले जा, ई दिमाग सन कहने हब गैदैया गैदैया के एकरा एहन बात कहि देलकै या आ जे होते हमरा बेटा के भड़काई ने तेकर साय बेटा के हम खा जाबै देखी त धिया पुता के के कहि देलकै बियाह वाला बात ई छौरा त कनको दिमागे नहीं लगबै है जो लेकिन भैया तू बहुत गलती करी छी बुझला ना ये कथी के गलती करै छी कोन सार हमर नाम कहै छी रे केकरा हम कथी कहि देलियै ए पूरे गांव तो नाम चली छो कि फलना के बेटा के बिगाड़ दे ओकरे बेटा की बिगाड़ दे जे बात कौन करके। सार के बेटा के बिगाड़ दिन सब सार के बेटा बिगड़ले है हो कुछ नहीं पड़ा कि बेटा के तू जे सेने के सिखा देलू ए हो परमान हम सिखा देली से हो परमान के हमर नाम का तुरे ए मधे में प्रमाण के कौन बात है कुछ नहीं पड़ा कि बारी तो खूम करी अभी तो रहलो तोरा छोड़ ना गरी अभी लोग शंका से हम नहीं केकरो बिगाड़ कथी ओकर दिया ओकर जे बेटा है जे कथी बच्चा है दोसर के बाप बुद्धि करे वाला ओकरा बुद्धि ना आइसे और ढोरबो का काल खुन कम करी अब छोड़ ना ढोरबा काका के बात ढोरबा काका वही ना तो सबके गाड़ी पड़त रहे बोल कथी लागी आले हमरा लसे का कतला गेलो एक जुम खनी दा ना पलम लागल हवा भगा सार की हम अमल लागल तक हम खैनी दी कमा के देने से हमरा हम ना देबी कुछ हम खैनी हम खैनी छोड़ देलिए ए मर दे के तो झूठ बाजी छा तू

आइए हम तऽ जाइ छी अहाँ जरा अहाँके माय बाबू रखत हमरा घरे ए अहाँ कैला टेंशन लै छी हम न- हम बियाह कैलिए ना हमर मम्मी पापा के टेंशन छोड़ दू आ नहीं रखते तब रखते यार हम हम कहै छी ना हम बियाह करके जाइ छी अहाँ के रखबे खाली करते गाछे वृक्ष लगे हमरा तऽ डरो लगे ए चलू ना या चलि अइले आब घरे पुंगे वाला छी कनी देर में चलू आइए अहाँके घरमे के सब हवा ए हाँ, एगो मम्मी है पापा हमर विदेश है के आ एगो हम एगो अहाँ तीन आदमी

है प्यार में छोट उम्र उम्र नहीं देखायल जाए बुझली अहाँ से हम प्यार करी छली ना तो वही द्वारे शादी क के ले लिया अहाँ टेंशन नहीं लू बाप मतारी के हम एकलौता बेटा छी अहाँ रानी जी खा रहब हम मम्मी के जे कहबी ना से करत यौ हमर रानी अहाँ जौर मार खाए वैसे पहले हम जौर मार खा ले इने के नहीं शादी बियाह तू कहे कर लेली ए ई हमर घर वाली है हमर मम्मी कहै छली तोरा बियाहे न करा देबो तऽ ई हम एकरा से प्यार करै छली मंदिर में जाके बियाह कर लेली ए भो जगलै भो जगलै ए चलू जा घरे चली छी आब चलू अते रौदा में हमर भौजी केहन है केना हमरा पठा दी खेरी तोरा लागी अपने नहीं अयतू आ हमरा पठा देत रही कते रौद है कारी हमरा बना के छो तोड़ लै छियै आ घरे चलि जेबै आ बेसी रौदा भऽ गेलै साँझमे अयबै आ पूरे तोड़ि लेबै माइयो ई की है बुझाइ छनरपुर वाली काकी के बेटा छोकरा माय के कहला ए बाबू घर हवे ना से है अपन घर चलो कते गर्दा भ जाय है एकरा ढलाइयो देने छियै तो भर घर माटी पसैर जाय है भौजी कल आरती के तैयारी कर तो आरती के तैयारी है लोला कथी बाजी छी आरती कथी अलगोली आरती के तैयारी कथी से या ए

आई रे हमर पुतौ है ये कहिया बियाह कर ले लगा कहिया नहीं आइए ब्याह कैलो अभी ब्याह करके घर अयली हो केना भौजी कहै छलियै आरती के तैयारी करू आरती के तैयारी करू विश्वास नहि करै छलियै ये सब लोला भोला कहाँ के गे माय तोरा विश्वास नहीं हो छौ देख तो अपना पुतौ के मुंह देख अये मारा ए घर में ढुक नहीं सके चाहिए मौगी के लका आई रे ई कत भेट गेलो तोरा आय ई छौरी है बुढ़िया मौगी वहां न बुझाई है कह दे चुमाय हमरा घर वाली के बुढ़िया मौगी नहीं कह हमरा लागी ई है सब कुछ रे कोई फुट्टा अपने से नेरिया बहु कले लगा बनेरी है ताई के पर करी छे खबरदार है सासू माँ हमरा घर वाला के नेरी कहबे तो वही नेरी तर में झाँप देब गई माई गई माई आई रे

देखी त देखी त के केहन कहां के ओइ घर में लगे चल गेली से नहीं जाइन तो भौजी तो भौजी खियाबे ना पढ़ी बा कहां के ये त- काम नहीं भर लो भले के नहीं जैसा बची हवा सब तोरे सब के चक्कर में तो हमर बेटा बिगड़ल हवा आई जेल से क के जा जा असगरवा के ध दिया लागी जेने बहु नहीं यारी तेने हमरा बेटा के जे बियाह करवा देल कहिए से नहीं दे आ गई जेल हमरा का की चुप ना जे कैला तो से ठीके कैला का